Җилдәй җитез узып киткән гомер. Күпме гомер сизми узылган. Якты хатирәләр юл буена гүя маяк булып сузылган. Чәчләрдәге көмеш картлык түгел, шаулап узган тормыш билгесе. Тырыш хезмәт, күпме түгелгән тир, ирешелгәннәрнең көзгесе. Яшьлек калган, истәлекләр калган. Яза-яза тулган көндәлек Кайсы елның кайсы көне генә Түгел микән сагынып сөярлек? Хәерле көн! Исәнмесез, хөрмәтле казанлылар, хөрмәтле килгән кунакларыбыз, җитәкчеләребез һәм инде безнең шушы мәхәббәт залының

тарихчы, Петр I фән һәм сәнгать академиясенең мөхбир әгъзасы, язучы-публицист, Бөтендөнья татар конгрессының татар халкына күрсәткән хезмәтләре өчен медаль иясе, Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреаты, Халыкара социаль-экологик берлек әгъзасы Марсель Мөхәммәтша улы Гариповны, әйдәгез әле, көчле алкышлар белән безгә тәкъдир итик.

Кадерле каләмдәшебез. Мин сине бу кешеләр арасында иң яхшы аңлаганнардан берсе дип уйлыйм. Чөнки без икебез дә бу әдәбиятка урау юллары белән килгән кеше. Икебез дә филологлар түгел, төп профессиябез дә Үтәсе юлларны үтеп, баскычларны күтәрелеп, инде тормыш тәҗрибәсен туплап, шушы әдәбиятка килгән кешеләр. Мин кайвакыт шаяртып әйтеп тә куям, филология факультетын бетереп, шагыйрь булу ул гаҗәп әйбер түгел. Менә сез ветеринария һәм төзелү институтларын бетереп, Язучы булып карагыз дип. Чөнки җанда булганда гына башка өлкәдә эшләгәннән соң язучылыкка киләләр. Ул эчтән инде гомер буе тартып торган әйбер дигәндәй. Шуңа күрә инде менә безнең язучылар арасында еш кына бәхәсләр була. Менә яшьләрне алырга кирәк, яшьләрне алырга кирәк диләр. Соң нәрсә ала, яза аләр ул яшьләр? Нәрсә ул күргән, нәрсә ул үткән? Менә безнең бик матур итеп язып, мәхәббәт шигырьләрен язу союзга кергән кызлар бар. Ләкин кияүгә чыгалар да шуты каядыр китә мәхәббәт, шигърият тә бетә. Менә мин үзем язучылар бүлеге урынбасары буларак, кайберәүләрне белмим. Алар бар китапта, ә үзләрен күргәндәй, иҗатларында күргән юк. Шуңа күрә, ә инде тормышның тәмен, фәлсәфәсен белеп килгән кешеләр, алар инде чыкмыйлар, үлгәнче дигәндәй. Шуңа күрә, ә әле бу егет Менә мин гаҗәпләнеп карап торам, тьфу, күз тимәсен. Әле бу егет. Бу әле хәзерге яшьләр күбесе моннан биологик яшьтән яшькә караганда картырак аңа караганда. Әле бу егет кеше. Шуңа күрә әле аның алда дип уйлыйм. Иҗаты алда. Әле ул азнакайдан булып килеп монда иҗат кичәсе уздыру үзе бер егетлек, чөнки мин үзем күптән түгел уздырган кеше һәм аның никадәр кыен икәнен беләм, әле ул Казанда торып та. Шуңа күрә сиңа, дустым, инде Язучылар берлеге рәисе Ркаяз Зайдулла исеменнән Син аны күрдең, кызганычка каршы ул бүген әле Дәүләт Советында ниндидер мероприятие, по-моему. Шуңа күрә бу почетный дигәндәй зур миссияне миңа тапшырды. Инде котлау безнең иң зур бүләгебез котлау сүзе. Менә теге без өйләнгәч төн кыскарды дигән кебек, үзебезнең медальне дә эшләмәкче идек. Теге инде әйтеп торам, тагын аның бер мәкале бар бит. Тойта, Тойта дигән то пандемия, то операция, акча һаман килеп җитә алмый. Шуңа күрә Алла бирсә әле синең киләсе иҗат кичәсенә булыр. Бир әллә табылыр ди.
Ие, булыр дип уйлыйбыз. Инде без кыска язабыз. Хөрмәтле Мирсәй Гариф, Сез әдәбиятка урау юллардан килеп кердегез. Төзүче, инженер, архитектор һөнәрләре Сезнең әдәби иҗатыгызга да тәэсир иткәндер. Әсәрләрегезнең төзелеше камил, әйтергә теләгән фикерегез төгәл. Шул ук вакытта тумыштан килгән лиризм, самимилек аларга үзенчәлек бирә, укучының күңелен җәлеп итә. Тукай мәхәббәтенә багышланган бәянебез үзе бер җыр кебек. Сез Ык буе татар авылларының тарихын өйрәнеп, байтак китапларны нәшер иттегез, төбәкне өйрәнүче тарихчы буларак шөһрәт казандыгыз. Алдагы тормышыгызда да иҗат дәрте сүнмәсен, ихтирам белән, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла. Мин дә шушы котлауларга кушылам. Иң изге теләкләр.
Бик зур рәхмәт, Рифат әфәнде. Марсил Гариповның хезмәте аяз төндә аҗаган, күк йөзендә атылган йолдыз сыман сызылып китә дә, үзенең шытымнарын биреп, саллы эз калдыра. Бүгенге күркәм залга Марсил Мөхәммәтшә улының туганнары, каләмдәшләре, дуслары, аның иҗатын үз күрүчеләр җыелган.
Ә хәзер сүзне Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Шәмсетдинов Айдар Хәләфетдин улына бирәбез.
Хәерле кич, хөрмәтле Марсель абый, мин инде ачыламас отчеты белән бер дә эндәшмәдем. Гел инде Марсель абый, Марсель абый дип без аны өйрәнгән. Хөрмәтле язучылар, сәнгать остазлары, Мин инде беренчедән үзебезнең район исеменә, Азнакай районыннан сәлам алып килдем сезгә бөтенегезгә дә. Монда инде бөтенесе танышлар, бөтенесе күбен дә белмәгән кеше юк. Үзебезнекеләр бөтенесе дә Азнакай халкыннан, үзебезнең район башлыгы Марсель Зөфар исеменнән зур сәлам сезгә. Без инде Азнакай җире, сез бөтенегез дә беләсез, инде бик бай йолдызларга. Алар инде театр йолдызлары, Оксана тоже бөтенегез дә беләсез, безнең Бөтенесе үзебез, Әсәр абый, менә Нәҗибә апа, безнең театр йолдызлары, эстрада йолдызлары, Зәйнәп, Зәйнәп Фәрхетдинова, Данир Сабиров, Равил Галиев, язучылар, Марсель Гаевлар, композиторларыбыз бик күп. Монда шундый башласам бик күп, менә бөтенесен истә дә калдырып бетерәм исемнәрен. Ләкин шулар арасында менә тагын безнең бер Йолдызыбыз дибез Марсель абый. Без инде Марсель абый белән, мин үзем теге Азнакай кешесе булмасам да, мин теге Килмешәк, мин теге Мөслим районыннан, ләкин инде Әй, күрше районнан, ләкин менә шул соңгы, менә шушы Азнакай килеп эшләгәннән соң без инде Марсель абый белән гел бергә, бик якын дуслар дисәм дә бик ялгышмасмын. Без инде Марсель абый белән уже күп еллар китаплар чыгара башладык. Азнакай, сез аны күргәнсез, бу целый сериал. Наверное, бер районда алай мактана алмас, бу хәтле китап белән, әйме, Васил абый? Бар микән андый районнарда шул хәтле күләмдә китап чыгарганнар? Бер, беренче сериал безнең иң зур лемба матур, менә ни, Марсель бер рәсем күрсәтеп җибәрәләр панелсын, менә иң беренче китапны, бу Азнакай китабы, менә шушы Ана телендә кызыды. Әйе, алар целый сериал, монысы инде чиста Азнакай турында. Монда Азнакай, Азнакай, ана сеңле югалган авыллар турында да күп. Потом китте уже ниләр, авыллар, ана аның да санын мин белмим, бөтен бөтен авыллар буенча ни авыллар тарихы чара башлады китаплар. Алар тоже ни болар боларның берсе дә Марселявидан башка чыкмады дисәм дә була. Бөтенесендә дә аның күбесендә аның главный роль булды, зур роль.

Медицинадан киттем бер ун ел элек. Шул киткән вакытта, мин әйтәм инде, бөтен әйбер дә эшләнде инде. Теге больницада да була, эшләгән эшләр күп булды. Мактанырлык әйберләр дә, аннан проблемалар да булды. Но бер, мин әйтәм, эшләгән, әни, вәгъдә биргән бер әйбер калды. Инде дигәнем, анысы да менә китап, ни өчен, үзебезнең сәламәтлек турында, әй, сәламәтлек саклау өлкәсе турында инде, Азнакай сырхауханәсе, хастаханәсе турында бер китап чыгарасы килгән иде, үзебезнең, нинең, Азнакайск центральный районы больницаның тарихы турында. Миңа да шунда Марсель белән сөйләштемдә, мин әйтәм, бер хыял калды дигәч, бәя нигә ди, әйдәгез, аны уйлаган әйбер эшләнергә тиеш диде дә, и без бергә монда инде точно икебез, әйме, икебез чыгардык бу китапны. Монда инде комиссияләр төзеп, анда ике елга сузылды. Ә ел сузылды инде, понятно, потому что акчасы источник авыррак теге район буенча җиргә әле җайлырак, ә менә сәламәт әни ЦРБ булган анда спонсорлар, конечно, булды, рәхмәт аларга. Барыбыз ерып чыктык без аны.

Без аны үткәрдек. Но инде үткәрдек, без аны Азнакайдаймы? Азнакайда үткәрдек. Бөтен дуслары җыелды, коллегалар җыелды. Ләкин монда Азнакайда әни Казанга киләлмәдек ул елны. И аннан да бик кеше күп киләлмәде. Менә шушы сәбәпле инде инфекция белән анда йөрергә дә ярамый иде ул чакта. Шуңа без аны бик матур үткәрдек. Үзебезнең культурный центрда. Анда инде бөтен теләкләрне дә әйттек. Ни наградаларны да күп бирдек. Инде Масил абина аның бөтен награда да бар. Алмаган наградасы юк инде, аның медале дә бар. Ни, без әле юбилей, безнең бит районның юбилее 90 ел, алар да бар. Калган награда, зуррак наградалар да тапшырылды аңа. Шуңа аның без инде бүген үзебезнең ни тоже рәхмәт хатап килдек. Бу үзебезнең менә район башлыгы белән бергә төшкән ни, безнең Шатыртау, безнең инде Гордость, визитная карточка, республиканың иң бөек ноктасы, менә безнең матур ипиләр, менә шушы басуда Марсель Зуфарович белән икесе алар, алдашлар, бергә төшкән, грамота алган вакыт бу. Югары сайтның грамотасы алган, тапшырылган вакыт, әйе. Монсы инде матур теләкләр язылган монда, аңа сөйләп укырсыз, ярамы бу алар булганда. Монсы инде шул ук хаман тагын шул ни? Чатыртау картинасы тоже менә бу шундый матур. Нихтә монда ниләребез иң бөек нокта, монда байбак суырлар йөриләр менә монда күренәләр. Әйе, монда менә нефтьчеләрнең яре, вышкалары, комбайннар, ипиләр безнең менә шушы истәлек ярамы? Маса инде бездә Сезгә сезгә Безнең нигә теләкләргә Без инде нәрсә телибез Марселя, иң беренче көрәштә сәламәтлек Әле сәламәтлек булса, әле тагын китаплар чыгарырбыз. Ни, ялгышмасам, 25 ләп, 25-30 китап булды бугай инде. Мин бил, әле нигә? 120 дән артык точно бар. 32 дә да. 32 китап, әйе, бу хатына бер ни дә бер кеше дә мактан алмыйдыр бу хәтле китап бергә иткән, иҗат иткән. Шуңа Алла, Алла бирсә, әле сәламәтлек, исән-сау сәламәтлек булса, тагын чыгарырбыз. Шуңа сезгә Исәнлек сау сәламәтлек үзегезгә үзегез якыннарга семья бәхете бергә менә шулай итеп матур итеп бергә әле озак еллар эшләргә ул инде бик патриот азнакайның патриоты бер чара да марсель абыйдан башка калмый үзе яза да үзе әни фото сурәтен дә үзе чыгара үзе төшерә дә үзе печатать та итә әйме бик күп ниләрдә без аңа киңәш киңәшче дә бик әйбәт ул без аның белән инде киңәшә төрле делегацияләргә барсак та ул берсеннән дә калдырмыйбыз аны ул үзе дә теләп бик теләп йөри Шуңа әле дәртең сүнмәсен, Максида. Рәхмәт. Рәхмәт. Безнең безнең менә зур делегация килдек без. Анда менә Гөлсинә Сайзяна безнең культура ну, җитәкчесе инде, министр культуры дибез, Азнакай районы, алар башып киткән. Буда инде кушаларының теләкләргәме, Гөлсинә Сайзяна. Кызлар, монда целый делегация безнең әле Тагын әле ни бүләкләр ансы концерт программалары сезгә бүләкләр әмма шуңа исәнлек сау сәламәтлек Бөтенегезгә дә исән сау сәламәтлек күршегез чирләмәгез сау булыгыз.
Марсель Мөхәммәтша улы Гарипов 1946 елның 1 маенда Татарстанның Азнатай районы Сукаеш авылында туа. Үзе без төшеп калганнардан түгел дип шаяртырга яратса да, үлем җәзасына хөкем ителгән әтисе янына Бөгелмә төрмәсенә барганда ат чанасыннан төшеп кала ул. Кышкы буранлы көндә ун айлык кечкенә Марсельне толыпка төреп куйган булалар. Балтач урманы аша чыккан вакытта, атның юыртып ара-тирә алга ыргылуыннан толыплы бала тәгәрәп төшеп кала. Буранда адашмаска дип, юлдан күзләрен алмый барган әнисе белән абыйсы өч чакрым ара үткәч кенә Марсельның юклыгын төшенеп алалар һәм, кире борылып барып, баланы кочагына алалар. Шулай итеп, Марсель абый күлмәк белән Туган була туганда ук. Әтисенең тормышы, аның йөрәк ярасы. Мәктәп директоры Мөхәммәтша Гарипов Тырыш колхозы урып-җыю эшләре буенча планны үтәгәч, ашлыкны элеваторга тапшыра. Артып калган дүрт олау ашлыкны колхозчыларга хезмәт хакы хисабына таратырга әмер бирә. Сугыштан җиңеп кайткан фронтовик Мөхәммәтша Гарипов шул рәвешле авылдашларының авыр тормышын бераз гына булса да җиңеләйтмәкче була. Әмма аны үлемгә хөкем итәләр. Соңыннан югары даирәләргә хатлар язу нәтиҗәсендә генә үлем карарын 25 ел төрмәгә алыштыралар. Сталин үлгәннән соң, ясалган амнистия ярдәмендә генә төрмәдән иртәрәк кайтырга насыйп була Мөхәммәт Шагыйга. Бер дә күрмәгәне, күргәне булмагач, җиде яшьлек Марсель ул вакытта әтисен танымый да тора. Ютазы районы Кызылъяр мәктәбендә башлангыч, Баулы мәктәбендә урта белемне ала герой-героебыз. Мең тугыз йөз алтмыш бишенче, җитмеш нче елларда Томск төзүче инженерлар институтында укый һәм архитектура кафедрасында эшкә кала. Җитмеш җиденче, сиксән нче елларда исә Новосибирск төзүче инженерлар институ тында аспирантурада укый, белемен арттыра. Егерме беренче ел, егерме бер ел миңа укырга туры килде, дип шаярта безнең Марсель абый. Биредә ул реставратор булып, Польский кастель, татар мәчетләрен һәм башка корылмаларны төзекләндерә. Егерме ике ел Томскида яшәү дәверендә өлкә һәм Себер нәшриятләренә язып, публицист булып формалаша.

Татарстанның киләчәге өчен җан атучы милләтпәрвәр фән эшлеклесе буларак ачыла. 1989 нчы елда Октябрьский каласында республикада беренчеләрдән булып татар-башкорт иҗтимагый үзәген оештыра. Бөтентатар милли мәҗлес депутаты итеп сайлана. Безнең шулай ук Марсель абый. чыгарган тәүге китапчыклар арасыннан Достопримечательности города Октябрьска дип аталган китап 1996 елда нәшер ителә. Шәһәрнең истәлекле урыннары турында кыскача, ләкин бай мәгълүмат туплаган тупланган анда. 35 битлек кенә менә шушы кечкенә саллы китапны Мирсәй Гарифның зур иҗат мәйданчыгына нигез салучы дип атасак та була. Язучының табигый мохитебез, табигатебез киләчәгенә битараф булмаган экологик белгеч буларак эшчәнлеге дә зур ихтирамга лаек. Марсель Гарипов, Халыкара социаль-экологик берлекнең төбәгара бүлек рәисе дә булам. Мең тугыз йөз туксан нче елдан башлап экология фәнни-техник үзәгендә өлкән фәнни хезмәткәр вазыйфасын башкарып, Ык елгасы бассейнында егермеләп экологик экспедиция дә оештыра ул. Ике республиканың уртак горурлыгы булган Ык елгасын пычранудан, андагы тереклек дөньясын юкка чыгудан саклап калуга багышланган язмалар сериясе Тымызык кына Ык ага китабы белән киң катлам укучыларга яхшы таныш ул. Марсель Гарипов, Октябрьск шәһәрендәге Ык таңнары әдәби берләшмә се рәисе дә булып тора, ул җитәкчелек иткән елларда биредә бик күп чаралар гөрләп уза. Ә хәзер Азнакаебызның горурлыгы, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Әсхәр абый Шакировка сүз. Газиз милләттәшләрем! Әлбәттә, миңа кирәкми инде микрофоннар. Менә 75 яшьлек кеше шушылай була дип күз алдына китереп кылабыз. Менә Ходай Тәгалә буйсынны биргән, кыяфәтне биргән һәм шуңа өстәп акылны да биргән. Эшкә омтылу, ягъни татар милләтенең нинди яшәеше? Киләчәктә татар шушы китапларны укыганнан соң Карале, безнең бит шундый бабаларыбыз, шундый туганнарыбыз, әтиләребез булган, дип аптырап утыячаклар. Чөнки татар милләтен шушы дөнья кысканнан кыса бара, ул кимегәннән кими бара, һәм менә шул калган кешеләр инде Әй, бу кешеләр бит шулай үзләре турында, безнең киләчәк турында уйлаганнар дип әйтәчәкләр. Нәрсә әйтәсем килә, газиз милләттәшләрем? Менә шушындый кешеләр булганда гына татар үзен ничектер татар кеше итеп хис итә. Ә үзе татар шундый халык, аңа барыбер. Үз милләтенең биеклеген аңлаган халыкмы соң татар? Әлбәттә юк. Мин инде аның турында сөйлим дә, язам да. Кайчан кеше үз милләтенең биеклеген аңламый, ул халыкның әлбәттә киләчәге юк. Аңа бер нинди өмет тә калмый. Инде Марсель турында шуны гына әйтәсем килә. Менә мин кайтам бит инде, әйе? Кайткач, килеп җитә, каршы ала. Кая барырга телисең? Нәрсә эшләргә телисең? Машинада, мин әйтәм, сиңа нәрсә әйтергә инде, әйтәм мин. Ничек әйтим, нинди рәхмәт әйтим? Нәрсә дигән сүз? Кешенең эчке күңеле шундый киң, Шундый миһербанлы, нинди йомыш белән килсеп әйтсәң дә, синең өчен барсын да эшләргә тырыша. Аллага шөкер, кайвакыт әйтәбез бит, сине безгә Ходай җибәргәндер дип. Бу Марсель сиңа бик туры килә. Әйтәм, мин Октябрьскида калган булсам, әле безнең Азнакай районы турында, аның авыллары турында Аның талантлы балалары турында менә ул дистәләгән китапны ун елда чыгардым ди. Аның өчен көне-төне бер туктамый эзләнергә, эшләргә кирәк. Ә бу Ходай сиңа шуны биргән булган. Сүземне нәрсә дә танмый. Әлбәттә, монда халык булмагач инде сез уйлыйсыздыр инде. Аны белмәгәнгә килмәгәннәр дип. Ләкин сәгать 5-тә әле эш бетмәгән. Һәм Казанда шушындый вакытта кеше җыюы чиксез авыр. Ләкин менә мин карап утырам да, минем танышларым монда күпсе, мин аларга сезгә шул хәтле рәхмәтлемен. Барыгызга да бик зур рәхмәт Марселне зурлап килүегез өчен. Ходай Тәгалә сиңа якты, хәерле гомерләр бирсен. Әсәрәбе төшмәсен, яме. Әсәрәбе инде шуннан да аздан кая кайтса, ташлы ярына кайтса, яшьлеген искә алып килә. Һәм инде яшьлегенә кайту, менә әле мин Әсәрәбе әйтәм, синдә бөтен безнең китаплар бар инде, димәймен, сорыйм.

Коммунистлар арасында да сирәк булса да яхшы кешеләр бар иде.
Бик зур рәхмәт сезгә Әсфәр абый. Татарның бөек шагыйре Габдулла Тукайның Зәйтүнә Мәүлидовага карата булган яшерен мәхәббәтен тасвирлап, Мирсәй Гариф 2006 елда Мәңгелек мәхәббәт китабын нәшер итә. Габдулла Тукай иҗатының моңа кадәр игътибардан читтә калып килгән Укучыларга чагыштырмача әз мәгълүматлы булган яңа ягын ачып, эчке дөньясын ачып бирә ул. Әлеге китап һәм аның авторы турында филология фәннәре докторы Зөфәр Рәмиев менә нәрсәләр яза. Берничә елга сузылган бу мәхәббәт тарихын ачыкларга, әлеге тарихның ихлас хис-кичерешләрен шагыйрь шигъриятендә әледән-әле үзенчәлекле гәүдәләндереп торуын күзәтергә алынуы өчен Мирсәй Гарифны чын күңелдән хуплыйсы килә, ди автор. Бу четерекле теманы уңышлы чишеп чыга. Мирсәй Гарифның бу хезмәтендә күп кенә фактик материал тупланган, анализланган. Иң мөхиме, тел җәһәтеннән дә мактауга лаек бу язма популяр стильдәге фәнни хезмәт дип бәяләнергә хаклы. Ике мең дә уналтынчы елда ул төрекчәгә тәрҗемә ителеп, Анкара шәһәрендә басыла. Шулай ук әлеге китап начар күрүчеләр өчен махсус тавышлы итеп тә яздырыла. Марсель Гарипов нәкъ менә Мәңгелек мәхәббәт китабы аша таныла һәм инде аны Татарстан Республикасының Язучылар берлегенә алалар.